Hi guys, croeso nôl i sianel YouTube Label Deg. O, oh, mae dy fi fideo cyffroes arall i chi heddi, achos fi'n mynd i deithio i Linden er mwyn gwylio'r sioe gerdd Frozen. Fi wedi bod yn aros blwyddyn am y foment yma, a chi yn mynd i ddod gyda fi. Ond cyn fi gario ymlaen gyda'r vlog ma, chi'n gwybod beth i wneud, fi moyn chi hoffi, i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell na mlaen Er mwyn i chi gael eich hysbysu bob tro mae Label Deg yn rhoi'r fideo newydd mlaen. Reit, off â ni i Lundain! Woohoo! Haia! So, ni newydd gyrraedd y gwesty, a nes i totally anghofio dangos i chi beth o'n i'n gwisgo i drafeilu i Lundain, so i ddangos i chi nawr. So, ia, o'n i 'di gwisgo Yym hoodie du itha mawr, leggings du, trainers gwyn, y bag 'ma, ma' hwn yn grêt, allu cadw popeth ynddo fe, a'r got beige yma! So ie, dyna be nes i wisgo i Drefeili yn Lundan. Fi wedi rhoid yym fake lashes arno fi fi wedwd fake lashes arno fi ddim fel arfer yn gwisgo nhw i bobman ond o'n i'n meddwl special occasion fi ddim wedi bod i'r theatr ers fi'n credu dwy flynedd so fi'n excited oce okay? um, jyst mynd i ychwanegu bach o fascara i'r gwylodion. Fi am fynd i newid a wedyn dau nôl i wneud fy ngwefusau. Iawn, outfit mlan, na i ddangos yr outfit llawn i chi yn y man, ond cyn hynny fi jyst mynd i wneud fy ngwefusau i. Mae dy fi ddau beth newydd fi'n licio defnyddio. So, yr lip liner Maybelline yma. Yy mewn lliw fel pinky nude yw e. Os allai ffindo'r enw bydde hwnna'n grêt. O! 50 Dusty Rose. Ond rili rili fân fyna. O! Sori methu ffocysu. Ta beth, fi'n defnyddio hwn Um, I amlinellu fy ngwefusau i. Blyn. A wedyn, fi'n defnyddio eto Maybelline filter gloss. Nawr, sain un am glos fel arfer, ond nes i weld y lliw yma, o'n i fel, ww, na i drio hwnna. So, lyn. So, mae bach o liw ynddo fe, ond dim gormod. A mae fe'n... O, oh, mae fe jyst yn cyd-fynd mor neis gyda'r lip liner. A dyma ni, guys, yr outfit. So fi'n gwisgo ffrog a wedyn fi wedi rhoi siwmper dros ben y ffrog, bag du gyda strap fel oren a du a eto just y trainers gwyn achos fi'n credu bod ni'n gorfod cerdded eitha lot. i'r theatr ac i gael bwyd. So ie, yeah, dyma'r outfit. Dyna chwarae Olaf yn Frozen and do you mind just telling subscribers to like and subscribe to Label Deg? There we are, like and subscribe to Label Deg! Hi, ni'n ôl o'r theatr. Dyma Siôn, da Siôn i wylio'r sioe gyda fi. A ni'n i roed adolygiad bach chi o'r sioe, beth o'n i'n feddwl, beth o'n hoff darn ni. So, o'n i ddechrau off gyda beth o'n i'n disgwyl o'r sioe. Beth o't ti'n ddisgwyl? Yym, i fod yn hollol onest, ar ôl watsho'r ffilm, jyst lot o hud a lledri. Yym, dipyn o chwerthin I guess, dim byd rhy serious, ond o'n i ddim yn disgwyl be nes i wylio. Ia, so, na i fod yn onest gyda chi, fi di watsho Frozen, y ffilm, not too fussed, pidwch casáu fi. Yym, so, Heno, es i mewn gyda meddwl agored achos yn amlwg mae newid o fel ffilm i llwyfan yn gallu bod yn wahanol hefyd yym ond nes i rili joio fe. Dwi'n meddwl oedd o loads gwell fel llwyfan nag oedd e fel ffilm rili. Ok, so ti wnes di weud fel bod 'na lot o hud a lledrith ynddo fe, beth oedd hoff Darn ti, heb sboilo fe'r gwylwyr, beth oedd dy hoff ddarn ti o'r sioe? O, ti'n rhaid fe fod yn berfformiad lle fod like, yn darn o'r set, y goleuo, y gerddoriaeth. Fi'n gwrdd ei gyd yn dda, ond fel... Um, o ran y set, oedd y set jyst yn anhygol drwy fi draw. A fel, heb deud dim spoilers na'n byd, oedd o jyst yn cadw newid ac oedd yna gymaint o fanylion bach anhygoel, fatha weithia o'n i'n edrych ar y set yn lle i'r actual actorion. Mm, ia. Um, ond fy hoff adeg i yn y sioe, oedd yna gan, um, beth yw O ia, for the first time in forever. Oh! Pan maen nhw fel yn agor giatiau'r castell am y tro cynta, mm. a mae'r holl gymeriadau yn rhedeg drwodd. Mm. Um, Hans, Kristoff, Sven, a mae pawb jyst yn gweld y palas am y tro cynta. Ges i gymaint o chills, llythrennol rhewi. Hwna dda wan! Hwna oedd yr peth gorau i fi. Wel, sôn am chills a rhewi, o'n i'n lico yym... Yr hufen iâ? Na! Pam oedd Anna a Christoph yym y d- y ddeuawd na rhwngto nhw? O yym... Dangerous to love? Nage. Fi 'di mynd i watsio lot o sioeau cerdd, dramâu. yym dros y blynyddoedd a wir i chi nawr, os bo chi'n lico Disney, cewch, os bo chi'n lico bach o gomedi, yeah. cewch, os bo chi'n lico bach o ddwysder, yeah. cewch, bach o gariad, bach o gariad, cewch, mae fe just, fi'n cael bod yn tico pob box i fi, a fi, wir nawr, o ran unrhyw sioe fi wedi gweld, mae ma fe wir yn tico pob box a mae fe'n addas i bob oedran hefyd. Naw allan o ddeg? Deg allan o ddeg. A fi nôl ar ôl penwthnos bendigedig yn gwylio Frozen. Fi wedi blino erbyn hyn, ond fi jyst moyn atgoffa chi i hoffi'r fideo yma, i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell fel bo chi'n cael eich hysbysu bob tro mae Label Deg yn rhoi fideo newydd lan. Ond tan y vlog nesa, ta ta!